Un felis dia pa bo. Di mi tabata ta estupendo awe. Awe ami tambe a haci haci uso di e felicidad cu mi ta ta tin pasaba e sol a sali aki nana. Mi no ta tin cu bisti jas. Mi no ta tin cu bisti yen paña riba mi cul pakinan mi ta ta e ser di mas felis cu tin. Ke men di aunke ta paratu pa soporta otro siman ya e sol lo no te pero awe mi a disfruta mane mañan lo no yega nunca. Pero fuera di esei algin mi ke bisa bo manera sempel mi ta pidi Señor pa bendiciona bo cas, pa bendiciona bo famia, pa tur locual cu ta rond di bo y tambe pa duna bo forsa si bo ta sinta den un situacion aworaki di problema, si tin cosnan ta molostia bo, si bo ta sinta cu malesa, kico cu ta pa Dios duna bo forsa, un manera, un sistema pa bo sali fui dje problemanan I un manera e sistema pa pa bo sa kon pa bo bai om ku ku tur lokual ku ta molostiá bo. Esei ta loke mi ta pidi Señor pa bo. Awe nos ta e kuminsá ku e programa. Mi ta duna nan kort kon e otronan tabata ta. Nos tabata tin parti uno di e programa ku tabata ta trata ku nos a bini ku amor berdadero, ku tabata ta un di e sekretonan di e felisidat. Kaminda nos a laga sierto persona nan duna nan opinion, nos ta bin bek riba esaki tambe, pasobra ta un dje partinan importante esaki ta, por ora bo ke konsegui bo felisidat. Mi ta kor number dos tabata ta e parti kaminda hendenan a pidi pa nos ripiti, pa mi ripiti trobe e nivelnan di programashon mental di personanan. I awe nos ta na parti tres, kaminda mi ta bai dunabu dos sekreto pa bo felisidat. Kaminda di awe nos ta trata mas riba e tema mes, Kiko ta felisidat? Pasobra ora nos ta papia di felisidat, bo mester ta puntra bo mes tambe, Kiko ta felisidat? Nos mester sa un tiki kiko e ta. Eigenlik felisidat, si bo mira bon, ora nan puntra e pregunta aki, Ta tantu kontesta bo ta haña riba e pregunta aki. Filosofonan, hendenan ku hasi research riba e tema aki, ta duna bo dje tantu kontesta ei ku el a bira manera un sorto di idioma ku nuhende no por komprondé. Pero ami ta tenel na e sistema simpel, kaminda mi ta bisa bo ku bo tin ku mira bo dilanti ku felisidat ta simplemente un sintimentu. Algu ku bo no por kue tene. Ke men di bo felisidat, bo por bisa am, Awe mi ta kite but un banda, mañan Dios ke mi ta bin, mi ta kue mi felisidat, mi ta tuma e bek. No. Felisidat no ta asina. Felisidat ta algu, un un gevoel positivo, un sentimento positivo ku bo ta haña den bo. E ta pa largu tempu i tambe e no tin ta maken ku kosnan ku ta pasa influenshan di afó, di mundu. Ke men di nos ta trata e ora di felisidat Mas tantu di bo parti di paden, ku men esei ta e felisidat duradero. Esei ta felisidat. Pasobra kosnan ku ta pasa bai rápido no ta no ta felisidat, ta kosnan pa ratu eseinan ta. Eligio la tin masha, masha, masha kaminda ku nos por haña pa nos buska nos felisidat. Pero hopi bia nos ta siegu, nos ta surdu pa konsehonan ku otro hende ta duna nos ku por hiba nos, hiba nos kaminda. Òf talbes nos ta hendenan ku ta bisa nos ta muchu fiel, loyal, na nos famianan, na e hendenan rònt di nos, i nos no ke hasi nan daño pasobra nos ta pensa ku si nos hasi algu ku ta pa nos felisidat, nos ta hasi nan daño e ora ei. Ke mende, si bo mira bon, felisidat ta un kos importante pa un ser humano. Nos tur ta brinka pa felisidat di un manera òf otro. Ke mendi esei no tin duda, nos tur ta bringa p'e. Pero simplemente nos no sa ta kua t'e felisidat ku nos tin ku tradi. Bache hopi bia nos ta tradi pa felisidat pa un ratu. Anto mihó nos tradi pa felisidat ku ta pa largu tempu. Pero si pa nos no sigui muchu muchu mi ta bai mesora riba e dos sekretonan ku lo mi bai duna bo awe pa bo felisidat. Promé ku mi duna bo e dos sekretonan pa felisidat Mi tin di kòrda bo si na momentu ku nos ta papia strubiá di felisidat, nos mester sa si ku e otro banda di felisidat ta infelisidat. Ke mende ku banda di felisidat semper tin infelisidat. Oke, awor, infelisidat nos por mira el asina ke si nos kuer, por ehèmpel, un famia. Un famia infelis ta Mi a bisa un famia felis, nan tur, bo por bisa tur ta meskos, ke mende felisidad e ta meskos pa tur e famianan. A cambio un famia cu ta infelis, cada un ta infelis na nan propio manera. Ke mende mi no sa cu bo a compronde ki mi ta bisando bo, pero ora lo ta trata di felicidad, Mayoria bia e hendenan ku ta felis, e grupo ei hopi bia tin mesun karakter, karestiki kon i nan ta sinti mesun kos ku nan por ùita kiko ta felisidat. A kambio, e famia ku ta infelis, kada un persona den e famia tin un otro infelisidat, tin un otro infelisidat ku ta kansa nan. Ke mende ese ta dis pa bo sa ku semper bo tin ku kòrda ku banda di felisidat semper tin infelisidat. Ok, awor mi ta bai duna bo e dos secretonan di felicidad. Ta cosnan cu bo sa di dje, pero cu hopi bia bo no ta para ketu, bo ta lag'é sigui molostia bo, caminda abo mes por sòru p'e no ta un molester pa bo y cu bo ta sòru pa bo ta bira cada bia un tiki mas feliz. E prome un ta. Laga pasado atras. Loke pasa den pasado bo no por cambia tog. Loke si bo por hasi ta cu loke pasa den pasado ta usele awe den futuro usele. Pa algu positivo, usa e kosnan malu ei pa trese algu positivo awe den bo bida. Paso si bo keda pegá den bo pasado, kiko bo a hasi? Por t'e kos di mas oribel, kiko ku e ta? No ta importá òf bo a meima kosnan masha, masha, masha destruktivo, manera abusu seksual, abusu físiko. Kosnan maho. Mi ta papiando di kosnan grandi, problemanan grandi. Bo por ta un hende ku a hasi otro dañonan masha grave, pero ku bo a repentí i ku bo e kos aki ta molostiabu, e ta keda kansabu ku bo no por lag'e atras i bo ta keda kansa bo mes, kastigá bo mes. Pero ta yega un momentu ku bo tin ku laga lòs pa bo sigui, pasobra bo no por kambia Pasado, i sa un kos, Señor Dios, e tei e ta bisa, bo piká po ta korá. Ami, si bo bin serka mi, mi mira ku bo ta repentí. Ami ta esun ku por hasi bo piká dje blanku ei. Ke meni, no para ketu riba kosnan di bo pasado ku ta kansa bo, ku ta sòru pa bo infelisidat. Ta yega tin momentu ku bo tin ku bisa, Mi ta buta e kos aki un banda. Mi no tin mester di e kos aki mi traso, so mi no por kambia tòg. I si hendenan ku ta bin den bo kaminda ta keda kòrda bo kada bia kiko bo hasi kita fo'i nan, pasobra ta Kosnan negativo esaki nan ta riba bo kaminda. Abo tin ku sòru pa bo sigui dilanti maske kiko ku bo hasi den bida. Kiko ke ta, esaki ta un dje sekretonan. Siña laga lòs. Laga lòs pasobra ese ta e mihó manera. Paso nosion no por kambia lokual ku a pasa den pasado. Tin mes tin problemanan ku lo bai keda traha riba bo. Talves, den bo, lewa ya, ku mi ta bisa bo, ta bisa, Valesca, bo ta papia makalak, pasobra bo no a meemak loke ami a meemak. Bo por tin rason, komo no? Pero ki bo tin ku hasi e momento ei, ora mi bisa bo, laga los ta nifiká papia ku hende. Bai buska ayudo. No sinta den e stule of sinta semper keriendo ku e kos ta soloshoná su mes. No. Tin bia nos tin di papia di lokual ku ta sinta aki di nos. No tene kuenta ku hendenan rònt di bo. ku nan lo bai kritiká bo, nan lo bai papia riba bo, hende semper lo papia riba bo, hende semper lo desfraudá bo, semper, semper, semper. Wak pa bo mes, bo ta un ser úniko, stimá pa Dios. Sòru pa bo kura bo mes, ke men di, Laga bo pasado atras. Esei ta un dje sekretonan pa bo felisidat. Nos ta bin bèk un beki pa sekreto number dos. Mi tin awe sí, mi tin ku tuma un momentu pa mi gradisí Mi yu muhé di mañana wenter dal ku ta sòru tur siman p'e makiyahe aki ku ta un makiyahe natural ku mi ta sinti mi tòg un tiki fresku bai ku mi por hari koba dje sistema aki. Si bo tambe ta interesá pa wak mas di dje bo por wak na Makeup by Mimi ku riba su Instant Gram. I tambe mi ta e para ketu paso yamá danki na persona ta ta kos grandi ta hunchi parti nan ta hunchi sekreto nan di felisidat tambe danki na e team ku ta yuda mi ku ta ku ta bezig ta filmando i p'e snan ku ta edit i pa tur e personanan aki nan nan ku ta yuda mi ku sierto otro kosnan mi ke para ketu na gradisi bosan di e manera aki mi stima bosan manera Dios a stima mi. I un bia mas danki. Biniendo bek pa secreto numero dos, e secreto numero dos pa bo felicidad ta, tuma responsabilidad riba bo bida, riba bo propio bida tuma responsabilidad. E secreto di bo felicidad ta ki nan yama libertad. Anto e secreto di libertad yama curashi. Bo mester tin lef. Anto. Paso, pa bo por konsiguí felisidat, bo mester tin libertat tambe. Anto, e libertat di mas grandi ku tin ta e libertat di por hasi bo propio eskoho, e libertat di por hasi bo mes choice sin tene kuenta ku otro, ke men di mas. Ke mundu bin abou, bo tin e libertat di hasi loke Abo ke hasi pasobra na momento ku abo skohe loke bo ke, bo hasi uso di e libertat ei, bo ta para responsabel tambe pa bo propio eskoho, sin bo tin ku tene kuenta ku e otro persona ki ke ke. Pasobra na momento ku bo ta keda sin hasi bo propio eskoho, pasobra mi ta tene kuenta ku tal bes famia, ku cu partner, cu wha dan no, que mende, tur locual cu ta rond di bo cu bo ta tene cuenta cune, cu bo no ta haci bo propio escoho, ta bay haci abo infeliz. Paso tur hende na un momento tin e libertad di haci nan propio escoho, nan propio choice, pero teniendo cuenta que por tin consecuencia. Pero no ta macair, si bo ta cla pa para responsabel pa e consecuencianan que tin, Dal bai, pasobra abo tin e recht pa bo mak bo mes choice, pa bo hasi bo mes eskoho, sin ningun hende tin mak di stroba bo aden. Ya como cu bida, si bo mira bida, bida ta draai over di di hasi cada be un eskoho. Bida ta reis na pasobra bo bida completo ta ami mi tin cu maca escoho ki pa mi sigui verder. Mi tin cu tuma cierto decisionnan pa mi por sigui cu mi bida. Pues no tene miedu. No tene miedu ora bo pensa cu bo ke bai scohe algo. Pidi Dios guia bo den e punto aki y haci loke bo tin di haci cu tur tur consecuencia cu bini cune. Si bo kiss Un kos malu sa si ku lo bo hañá bo ku e me presentá b'e ku bo tin ku bo ta haña un konsekuensha malu, pero si e ta keda na abo, e si ta keda na abo. Ke meni semper si ora bo ta usa bo libertat, us'el sí na e manera bon. No us'el na e manera ku e ta bira manera Beibel ta bisa, Ku ora el a, Dios a duna bo libertat, e ta bisa bo biba manera un persona liber, pero no usa si e libertat komo un kos pa kapa, pa tapa e kosnan malu ku bo ta hasi. Ke mende, mi ke bo komprondé mi bon, ke mende nos papia di libertat, abo ta e persona ku tin ku sa Kon leu mi ta bai ku mi libertat? Si mi bai leu di mas kaminda ku tin konsekuensha malu, bo tin ku para pa bo konsekuenshanan. I ya, tal bes e konsekuenshanan ta hasi bo felis òf infelis, pero esei ta keda na abo. Pero loke mi ke siña bo ta ku un dje sekretonan pa felisidat ta libertat di por skohe pa bo mes, i asina bo por para responsabel pa bo propio bida i pa tur e skohonan ku bo hasi den bo bida. Si ya komo ku mi ta yegando na final di e programa, mi ta spera ku lokualnan ku mi a papia awe por sirbi bo di algu ku por yuda bo den bo kresementu personal. Mi ta bole ripití den un forma kòrtiku kiko nos a hasi awe. Awe simplemente mi a siña bo ku. Dos sekretonan ku ta masha importante, Lubidá bo pasado, laga lòs i kuminsá ku bo bida di nobo manera mester ta, i tambe trata na tuma responsabilidat riba bo propio bida dor di hasi uso di e libertat ku bo tin, pero teniendo na kuenta semper ku e libertat ei bo tin ku usa den un forma Respetoso, den un forma kaminda konsekuenshanan ku bini bo por nan ant i ku bo ta para responsabel p'e. I no komprondé mi malu, pasobra na momentu ku bo bai hasi kosnan aki lo bo bai haña hopi bia kritiká di personanan, hendenan lo papia riba bo, otro lo bisa bo a kambia of otro lo bisa bo a hasi kiko. Sera bo orea p'e kosnan negativo aki, paso hende semper lo hasié. Hende lo mustra dede riba bo, pero na momento ku nan ta mustra hende dede, tres nan ta mustra riba nan mes. Ke men di, No tene kuenta k'esei, hasi loke bo tin di hasi pa bo konsegí bo felisidat i bo propio kresementu, sabiendo semper ku pidiendo ayudo di e Ser Supremo, ku lo yuda bo sigur sigur pa bo hasi un choice ku ta bon den e marha, den e marsha ku bo tin mah di hasiele. Awor promé ku mi finalisá awe mi ke duna bo un tus, un tus pa bo traha riba dje, pasobra hopi bia nos nos ta infelis, mayoria bia paso nos ta hendenan ku ta keda pensa, Pensa, un kos ta pasa nos ta keda pensa, pensa, nos ta drumi anochi pensa, nos ta keda kai den sirkulo, papia tur dia di e mesun kos, nos ta keda den e spiral negativo ei. Na momentu ku un pensamentu ta kansa bo dje tantu ki no ta yega un momentu ku bo tin bai purba na kambia e patron dje di pensamentu aki. Bo tin bai purba na sa kiko mi por hasi pa solushoná e pensamentu aki. E pensamentu aki lo bai sigui kansa mi henter e aña aki? Ki balor e tin pa mi? Ora bo mira ku ta un pensamentu ku ta maske ki bo hasi e ta bini bèk, buska ayudo, papia ku hende, òf bisa bo mes, Mi ta bai duna e pensamentu ki tur dia un ora. Mi ta pensa un ora riba e kos aki. Si mi no haya solushon denter di un ora, Mi ta lag'é lòs un ratu, mi ta sigui hasi loke mi tin di hasi. Gosa di mi di e di, mañan Dios ke mi ta bolbe dun'é. Ker'é mi, ku kada bia bo duna un problema e tempu ke mester, e tempu mes ta yuda bo pa tiki tiki bo sali for di e problema. Bo tin di papia loke ta sinta aki, no keda drai den un sirkulo, keda bisa meskos, meskos, meskos, ripití pero sin hasi nada. Ke me esei ta un di e tusnan ku mi ke duna bo, i tambe un mas tus ku tambe ta masha importante, stòp di kompará bo mes ku otro. Pasobra ora bo kompará bo mes ku otro, bo no ta logra felisidat. Un hende felis mayoria bia no ta kompar'é ku otro hende. Un hende felis ta hasi loke e pensa ku ta hasié felis i no ta interes'é Kiko esei a hasi òf laga e hasi? Mi pone abo por ehèmpel, tin hendenan ku laga nos bisa, mi tin trabou, mi tin kiko, awor mi ta wak, mi ta buska trabou pa mi bira felis, pasobra mi ta bisa, ah ya, tòg e banda ta yende sin trabou, awor ta kita mak'ei, mi tampoko no tin trabou, des Ya, ke mendi, ke felisidat bo ke mendi lokual ku e otronan tei ta si abo felis? No, e seta felisidat pasobra e bin di abo, el a bini pasobra bo a keri riba otro. Bo tin di siña hasi kos ku ta si abo felis. Pasobra si bo ke un trabou, maske nan a ninga bo aki, nan a ninga bo aya, tin un kaminda ku Dios a buta ku bo ta bai haña e trabou ei, pero bo tin ku trape, bo tin ku buska, buska, buska i lo bo haña. Keremi. I tambe mi por duna bo un otro voorbeeld. Ata bo ta traha na trabou, di repente bo ta mira bo ta traha mes trabou e esoño ta haña mas tantu plaka ku bo. Bo ta bisa, ma bon, ta dikon esei ta haña mas, anto ami no? Bo ta bisa ta hasi bo mes infelis. Keda kontentu ku loke bo tin òf wak un manera pa bo tambe yega einan, ta bo mester sa. Pero Stop di compará cu otro. Esey t'e fayo cu hopi di nos ta haci den bida. Nos ta mira ki otro ta haci, keriendo k'e felicidad djesui por bira bo felicidad. No! Bo felicidad ta di i, bo e felicidad di dje ta di dje. Kembia di laga cada kien una felicidad abo busca esun cu di bo. Paso abo ta abo, e ta e. Kembia di si bo tene na cuenta e cosnan aki cu ta tulsnan cu madunabo, bo traha riba dje. Ke remi bo tra riba dje? Sin bo sa, bo ta bin mira ku kada bia bo ta sinti bo un tiki mas mihó. Pa sokorda bon, felisidat ta un kos di largu tempu. Ora mi bisa largu tempu, mi tin ku duna bo purá purá awor aki un voorbeeld ki mi ke men ku largu tempu. Na momentu ku bo haña un yu. Bo sa ke felisidad di ta pa semper. Kiko ku bini, kiko ku pasa rond di bo, kon fedrit ku bo por tin, kiko ku por pasa e yui na un hende no por kita e felisidad di bo ku bo tin e yui. Ke nos ta papia riba felisidad di largu tempu. Kiko por pasa rond di bo, mi ta felis ku mi yu. Nan por bula kinan ke, pero mi ta felis ku mi yu. E felisidad di bo mi por nan kefemi. Anto nos ta papia di felisidat riba korto termino ta nifiká ku laga nos bisa mi ke kumpra un kompiuter. Pa mi pasombra esun ta un tiki bieu mi ke un mas nobo. Na momentu ku mi a kumpra esun mas nobo ei si pa di dia tres luna mi ta felis ku mi kompiuter nobo. Despues djei. No ta interesá mi e computer nobo mas. Ma bo leña mesun bashí. Mi ta mesun infeliz dus awor mi ke otro cu a sali. Kensei tene cuenta eseinan ta costa felicidadnan riba corto termino. Busca pa bo felicidad ta riba base largo caminda e ta trece un sintimento di positivesmo den bo. Anto ken tin ta makan ku loke mundu òf otro hasi. Anto si bo tene esaki na kuenta, kere mi ku bo ta bai logra di ta hopi mas felis ku bo ta awor aki. Paso, shen por shento felis? No siun mi ta kere lo por ta. Pero, si sikiera bo tin sesenta i sinku por shento, mi ta garantisá bo ku e lo trese, e lo tapa e e tiki enfelisidat ku bo tin. i ku Señor den bo bida, e lo bo sinti bo super felis. Pues, mi ta bisa bo, pasa un felis dia, ku Señor bendishona bo, bendishona bo famia, i mi ta spera pa e programa aki a yuda bo ku algu. Si bo tin un reakshon, bo mes sa bo por Skibí mi riba valeska.grasman at outlook punt com o via mi Facebook. Bo pa buta bo pregunta, bo pa buta bo reakshon, lo mi ta masha kontentu kuné. Pasa un felis dia. Si bo ta lucha pa bo felisidad ay ay ay mi tin e yabi pa bo si bo sinti mi ya secreto di semper palabra na sabio ku lo sorba pa bo exito.